तऽ सब अहाँ सब जब तक फेसबुक मे देख रहल छी तऽ फेर फॉलो करब यूट्यूब मे देख रहल छी तऽ सब्सक्राइब जरूर कऽ देब अपन आशीर्वाद जरूर दैत रहब हम चारिटा नियम बताबऽ जा रहल छी सबसँ पहिले एक्सपेंसेस कहै छै एक्सपेंसेस मतलब खर्चा तऽ अहाँ सबके महीना के जते खर्चा छै अगर डेली अपना सब लिखबै नोट करबै तऽ अपना सबके पता चलि जेतै जे अपना सबके खर्चा कते छै आमदनी से बेसी खर्चा छै कि कते खर्चा होइ छै अपना सबके महीना के अगर अपना सब लिस्ट कऽ के रखैत रहबै रिकॉर्ड करबै तऽ अपना सबके जरूर पता लागि जाय जे अपना सबके खर्चा कते छै ओहि हिसाबसँ अपना सब ओ पैसा के आगू यूज कऽ सकै छी खर्चा अपना सबके मालूम भेनाइ महिना के बहुत जरुरी छै तऽ हरेक दिन अपना सब डेली के खर्चा लिखैत रहबै से बहुत बढ़िया रहतै खर्चा के हिसाब से तलब के हिसाब से खर्चा माइनस कऽ के इनकम के माइनस कऽ के अपना सब निकालि सकै छियै दोसर इम्पोर्टेंट चीज बताब इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स मतलब बीमा करेनाइ सबसे पहिले अपन सबके जे लाइफ इन्स्योरेन्स जरूरे करा लेबक चाही घर मे जे मेन कमाई वाला छथिन हुनका लेल एगो लाइफ इन्स्योरेन्स देनाइ बहुत जरूरी छै कियाकि लाइफ के कोनो गारंटी नहि छै कखनो भी लाइफ जे छै अपन सबके कोई नहि कहि सकै छै आइ छियै अखन छियै एकर बाद कनि देर बाद की भऽ जायत नहि भऽ जायत अखनो देश मे एते बाढ़ि आबि रहल छै कते जना अचानक बाढ़ि एलै अचानक कते जना खतम भऽ गेलखिन चाहे कतहु किछु अचानक भऽ सकै छै तऽ एगो इन्श्योरेंस भेनाइ बहुत जरूरी छै दोस्त तऽ इन्श्योरेंसोमे एगो सिम्पल सस्तामे टर्म लाइफ इन्श्योरेंस होइ छै जे करेनाइ बहुत बढ़िआँ होइ छै इन्श्योरेंस जेना भेलै अपन सबके एगो घरके सिक्योरिटी कवर केनाइ भेलै जे अगर घर छै तऽ सिक्योरिटी वाल जेना लगा देलियै तऽ इन्श्योरेंस मेन जे आदमी छथिन हुनकर अगर इन्श्योरेंस भेल रहै छै तऽ हुनका एगो घर के परिवार के एगो सिक्योर केनाइ भेलै जे हमरा नहियो रहला पर हमर परिवार सुरक्षित रहतै से भेलै इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स करेनाइ ओ बहुत जरूरी छै तेसर हम बताबऽ जा रहल छी बचत करेनाइ सेविंग्स सेविंगो बहुत किसिम के होइ छै नॉर्मली तीन चारि किसिम के होइ छै एगो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट फिक्स अकाउंट डिपोजिट वाला या रिकरिंग वाला जे हरेक महीना महीना जमा करू तैयो सेविंग जरूर करबाक चाही अगर अपना सब डेली के पचासे रुपया जमा करबे तो महीना के अपना सब पंद्रह से जमा कर लेबे साल के अठारह हजार जते जमा कर लेबे आ दिन के सौ रुपया जमा के लिए तो महीना के तीन हजार साल के छत्तीस हजार जमा कर लेबे तऽ ई बहुत फायदा करैत छै कम्पाउंडिंग इफेक्ट मे अगर अपना सब एक साल मे अपना सब छत्तीस हजार नॉर्मल हाउस वाइफ सब के लेल तऽ बहुत बड़के बात छै ओकर बाद अपना सब किछो मे इन्वेस्ट कऽ सकै छी सेविंग कऽ कऽ आ सोने चाँदी मे इन्वेस्ट कऽ सकै छी फ्यूचर के लेल या फिर किछो मे फिक्स कऽ के राखि देबै आरो बेसी ब्याज ओतऽ मिलै छै अपन हिसाब सँ देख कऽ यूनिक बैंक में से एगो बहुत इम्पोर्टेंट चीज छै सेविंग केनाइ सेविंग कऽ कऽ ओकर बाद इन्वेस्ट केनाइ कियाकि जते लम्बा टर्म के लेल अपना सब सेविंग करबै ओहि हिसाब से ओते ओकर ब्याज बढ़ल जाइ छै सेविंगो केनाइ बहुत जरूरी छै कियाकि लाइफ के शरीर अपने कमजोर भेले जेते हैं आमदनी केकरो सब दिन एके रंग नहीं रहे छै आइ आमदनी छै बस से काल्हि आरो कम भऽ जाय आमदनी आरो परसू कम भऽ जाय तऽ ताहि हिसाब से सेविंग जरूर करबाक चाही आ चारिम में हम लोन के बारे में बताबऽ जा रहल छी लोन कहल जाइ छै दू धारी तलवार होइ छै जे एकदम ध्यान से लोन लेबक चाही कियाकि लोन एहन चीज छै लोक सब एगो लूप मे फसि जाइ छथिन जादातर गाँंव सब मे देखै छियै जे लोक सब प्रसनल लोन लऽ लै छथिन आदमी सँ कोनो आदमी सँ चारि रुपए सैकड़ा तीन रुपए सैकड़ा के हिसाब सँ तऽ सिम्पल इंटरेस्टो निकालबे उ चारि रुपया सैकड़ा हमरे सबके घर लग जेना लेने छलखिन हे हुनका हम बहुत समझेलियै कते दिन तक ब्याजे तिरैत रहलखिन तऽ फेर हुनका हम लघु वित्त बैंक सँ बैसा कऽ ग्रुपमे तब लोक तऽ बैंकसँ लोन लिअ लिअ ओ लोन खर्चा केलियै चारि रुपैआ सैकड़ाके हिसाबसँ ओ दै छलै एक लाख रुपैआ लेने रहै ओ महीनाके खाली चारि हजार ओ ब्याज तिरै छलै आ सालो भरि ओ ब्याजे तिरलकै तऽ ओकर कतेक बेसी ओ खाली ब्याजे तिरैत गेलै सामा तऽ किछु कटबे नहि केलै चारि रुपैआके हिसाबसँ ओकर अड़तालीस परसेंट खाली ब्याजे गेलै लेकिन अगर बैंक से लो लिए तो कतबो पंद्रह परसेंट तक रहे लागू तो बैंक में धीरे घटो दर में वो बारह तेरह परसेंट पर आबि जाइ छै लोन आ संगे ब्याजो जाइ छै ब्याज संगे अहाँके सावाओ कटै छै प्रिंसिपलो कटै छै तऽ लोन तखने लिअ जखन हम एकरा सही सदुपयोग कऽ सकबै अपन शौक के लेल मोबाइल किनै के कार किनै के अगर एकदम जरूरी छै ओ अहाँके ओ कीन कऽ अगर अहाँ ओहिसँ पैसा बना रहल छियै तऽ लिअ लेकिन ओहिना देखाबा के लेल कोई कोशिश करू घूमे ला जाय ला इ सब चीज ला लोन नहीं लिया इम्पोर्टेंट छै तबे लिया लोन के सदुपयोग करना बहुत जरूरी छै लूप में नहीं फंसाए के चाही आ एकरा से लोन लेलिए फेर काल्हि ओकरा से लोन सब बेला ओकरा से लेलिए फेर उमर से लेलिए पहिले पहिले तऽ आराम से बैंक गाम सब में नागरिकता पर लोन मिल जाय छले आब ओना नहि होइ छै आब तऽ बैंको सब एकदम लोन के मामला मे एकदम स्ट्रिक्ट भेल छै ओहिना जकरा तकरा लोन नहि दै छै लेकिन कखनो भी लोन लिअ तऽ सोचि समझ कऽ नीक से लोन लिअ लोन एगो एकदम बाप के लोन बेटा के चुकाबऽ पड़ै छै से एगो जनरेशन तक लोन के ब्याज चुकबऽ पड़ि जाइ छै सेहो कठिन छै तऽ इहे तीन चारि टा चीज हम अहाँके बतेलहुँ खर्चा मैनेज केनाइ इन्स्योरेन्स करेनाइ सेविंग करेनाइ लोन के सोचि समझि के ई चारि टा सिम्पल फाइनेंशियल टिप्स शायद अहाँ सबके नीक लागल हैत तऽ अपना आशीर्वाद दैत रहब धन्यवाद गोर लागै छी सबके